Beth yw prifysgol, beth fydd e'n cynnig i mi a pam mynd? Helo, fy enw i yw Efa ac rwy'n 20 mlwydd oed. Es i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yn Sir Gâr ac rwy'n gyn aelod o'r Rhwydwaith Seren. Rwy'n myfyriwr ail blwyddyn yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen ar hyn o bryd. Bwriad y sesiwn heddiw yw i gynnig gwybodaeth a chyngor ar beth yw prifysgol, beth gall prifysgol cynnig i chi, a pam mae pobl yn dewis mynd i'r brifysgol. Felly, yn gyntaf, beth yw prifysgol? Mae prifysgol yn cael ei ddiffinio fel sefydliad addysg uwch sydd â awdurdod i roddi graddau, ac sydd fel arfer yn darparu cyrsiau gradd i fyfyrwyr ac yn cynnal ymchwil mewn nifer o ddisgyblaethau. I mi, mae prifysgol yn rhywle sy'n galluogi chi astudio'r pwnc yr ydych chi'n angerddol amdani mewn dyfnder, ac mae'n le gwych i chi gael profiadau newydd. Ar ddiwedd eich astudiaethau yn y prifysgol, byddwch chi'n cael gradd. Mae yna rhai swyddi lle mae angen cradd penodol arnoch chi i'w gwneud, tra bod swyddi eraill yn gofyn am radd o unrhyw bwnc. Mae'r rhan fwyaf o raddau yn para tri i bedwar mlynedd, ond mae yna rhai eithriadau, fel meddygaeth, ble yy ma' fe fel arfer tua pump i chwech mlynedd. Yn y Deyrnas Unedig mae yna 154 prifysgol gwahanol, ac yn y byd mae yna dros 25,000 ohonynt, ac felly mae'n amlwg byddan nhw'n amrywio mewn maint, nifer o fyfyrwyr a'r math o brifysgol ydynt. Chi a hefyd yn gallu astudio tramor, gallwch chi wneud gradd chi mewn prifysgol fan hyn a treulio blwyddyn o'ch gradd mewn prifysgol tramor, neu gallwch chi mynd dramor i wneud eich gradd gyfan, er bod hwn ychydig bach mwy cymhleth. Mae hefyd gwahaniaeth yn y Deyrnas Unedig yn ewedig rhwng prifysgolion campus a phrifysgolion dinas. Mae prifysgolion campus yn rhai lle mae'r llety, y cyfleusterau dysgu, y llyfrgelloedd i gyd ar yr un safle, tra bod prifysgolion dinas yym wedi gwasgaru'r yy adeilad a'r prifysgol ar draws y ddinas, ac felly byddech chi'n byw mewn llety mewn un rhan o'r ddinas, ac efallai gorfod t- teithio ychydig i fynd i'ch yy darlithoedd neu ta beth. A mae e lan i chi rili beth i beth sy well gyda chi, ond mae yn rhywbeth i i cadw mewn meddwl pan by' chi'n dewis prifysgolion yn y dyfodol. Maen nhw hefyd yn amrywio o ran maint. Ma' Prifysgol Manceinion yn un o'r rhai fwyaf yn y Deyrnas Unedig, gyda dros 40,000 o fyfyrwyr, tra bod Prifysgol Buckingham â tua 3,000 o fyfyrwyr. A ma' hwnna lan i chi hefyd, beth beth bydde well gyda chi. A ma' rai cyrsiau penodol dim ond yn cael eu gyflenwi mewn yy prifysgolion gwa- penodol hefyd. Mae'r tabl hyn yn uwcholeuo rhai o'r gwahaniaethau rhwng ysgol a prifysgol. Mae mwy na sy yn y tabl ond jyst dyma rai o'n i 'di meddwl am off y top 'y mhen i. Yym ma'r nifer y pynciau 'ych chi'n astudio ar yr un pryd lot yn llai yn y brifysgol, so yn ysgol 'ych chi'n astudio o deg falle pwnc i ddechre 'da a wedyn wrth gwrs gyda TGAU a Lefel A ma' hwnna'n ca'l 'u cytogi. Ond 'ych chi byth yn ffocysu mewn real dyfnder ar un pwnc fel 'ych chi'n neud yn y brifysgol, a fi'n credu 'na be' sy'n sy'n diddorol a sy'n rili bwysig ambyti myn' i'r prifysgol yw bo' chi'n neud pwnc sydd r- wir o ddiddordeb 'da chi a bo' chi'n hapus i treulio orie yn darllen amdano fe. A wedyn o ran y gwersi, yn ysgol wrth gwrs chi'n cael ei dysgu trwy gwersi a ma' fe'n fatha strwythuredig. Yn y prifysgol mae'n dibynnu ar pa fath o pwnc 'ych chi'n neud. Ma' rai gwyddonieth bach mwy o strwythur, ma' 'da chi sawl darlith mewn dydd, a wedyn y gwyddore yym cymdeithasol a yym dyniaethe a pethe bach llai o strwythur, so i fi gorfod yym sicirhau bo' fi'n yy neud timetable fi yn itha amal, a cadw trac ano fe. Ond o ran y darlithoedd, ma' jyst rhywun yn sefyll yn y bla'n ac yn dysgu chi'r topic am yr wythnos 'ny, a chi'n cymryd nodiade, a wedyn chi'n defnyddio reina i helpu chi pan chi'n neud eich darllen, neu ysgrifennu traethodau neu ta beth. A ma' hefyd peth dysgu'n ca'l 'i neud mewn grwpie bach, yym ma' nw'n galw rhein yn seminars neu tutorials yn yn rai prifysgolion, a ma' hwnna'n cyfle dda i chi rhannu'ch syniadau, a i gofyn cwestiynau. A wedyn yn ysgol, ma' athrawon yn ca'l rôl mwy blaenllaw na ma' darlithwyr neu tiwtoriaid yn ca'l yn y brifysgol, a ma' hwnna'n dda achos bo' chi'n gallu, yym, datblygu'ch annibyniaeth chi, a yn amal os 'ych chi'n mynd atyn nhw a gofyn nhw unryw cwestiyne, bydden nhw mwy na hapus i helpu chi. Mae'r math o bynciau chi'n gallu neud yn y prifysgol, neu mae'r prifysgolion yn cynnig, yn eang tu hwnt, mae shwd gymaint o nhw i gael, a os 'y chi'n mynd ar y wefan UCAS fi'n siŵr y bydd y gwybodaeth fan'na ar pa pyncie, ond fi 'di roi'r rhai ar y sleid fan hyn, yym astudiaethau Pizza Hut yn un bach diddorol, ond fi'n credu bo' hwn yn dangos i chi bo' bod wir gradd i ga'l i bawb, a bod bod rwbeth gallwch chi neud. Yn olaf, byddaf yn siarad am beth sydd gan prifysgol i'w gynnig. O ran sgiliau, bydd gradd yn galluogi chi ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy megis cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a gwaith tîm, oherwydd mae nifer o prifysgolion yn hoffi um, gosod tasgiau tîm o fewn y gradd a Mae rheina'n ffordd gwych o ddod i nabod pobl newydd, falle pobl bod chi heb cwrdd o blaen sydd ar cwrs chi, a wedyn hefyd yn datblygu eich sgiliau gwaith tîm. Ac yn ogystal â hyn, mae prifysgol mor mor bwysig i'ch hunan ddatblygiad. Mae'n datblygu eich hunan hyder wrth i chi um, llunio eich barn eich hunan a yym meddwl am dadleuon o blaid ac yn erbyn rhwbeth, a ma' fe hebyd hefyd yn datblygu eich annibyniaeth yn fawr o ran gweithio'n annibynnol a hefyd byw yn annibynnol, oherwydd yn amal 'ych chi'n byw yn y prifysgol a ma' raid i chi coginio a glanhau a popeth eich hunan wrth gwrs. A wedyn hefyd ma' hwn yn rhoi yym cyfrif- cyfrifoldeb i chi, gwell sgiliau cyfrifoldeb ble ma' raid i chi rhoi eich traethodau mewn ar amser a bod yn gyfrifol am eich amser eich hunan hefyd. Mantais arall i gael gradd a mynd i'r prifysgol yw bydd e'n, uh, bydd e'n gwella eich rhagolygon gyrfa. Bydd e'n gwella'r ystod eang o swyddi gallwch chi wneud gyda gyrfa, a hefyd, os 'ych chi am wneud swydd galwedigaethol, er enghraifft meddygaeth, nyrsio, fferylliaeth, yna bydd gradd penodol yn cymryd chi cam yn agosach at wneud hynny. A mae ystadegau hefyd yn dangos bod graddedigydd- fi ffili gweud e, graddedigion yn ennill mwy o arian na rai sy hedd- heb radd. Fi'n credu'r peth pwysicaf am mynd i'r prifysgol yw'r profiadau chi'n cael. Yn gyntaf, chi'n gallu cwrdd â pobl newydd, pobl o bobman, o cynefinoedd gwahanol, sy'n hynod o bwysig, a hefyd chi'n gwneud ffrindiau oes. Yym, chi gyd yn yr un lle yn yn gwitho tuag at yr un fath o gôl, ac felly ma' hwnna'n itha neis achos ma'n dod â pobl at 'i gilydd, a chi'n gallu ca'l atgofion gwych o'r prifysgol. Chi hefyd yn gallu ymuno â chlybiau a cymdeithasau gwahanol. Mae bach o bopeth i gael, chi'n gallu cael clybiau ble chi'n blasu te, neu fi'n gwybod bod un ble chi'n gallu ware quidditch fel sy yn Harry Potter. So ma' cymdeithase i ga'l am unrhyw beth. A os nag o's un i ga'l chi fel arfer yn gallu neud un hefyd 'na be' sy'n amazing ambyti prifysgol. Chi hefyd yn ca'l lot o annibyniaeth fel 'yf fi 'di sôn yn barod chi gorfod cwcan a yy glanhau ar ôl eich hunan, a ma' hwnna'n bwysig wrth gwrs i bywyd, a hefyd chi'n gallu darganfod yym llefydd newydd, so un peth fi 'di rili mwynhau ambiti mynd i'r prifysgol yw bo' fi'n gallu yym byw mewn dinas a darganfod mannau gwahanol o fewn y dinas 'yf fi'n hoffi, a mynd am wâcs a pethe fela. A ma' hefyd yy cyfleodd i astudio tramor fel 'yf fi 'di sôn, a wedyn cyfleoedd i ceisio pethe newydd. I fi 'di trial lacrosse fan hyn yym a croquet a a fel rywun sy'n offi chwaraeon ma'n wych bod shwd gyment o ddewis i ga'l fan hyn. A os o's diddordeb 'da chi i edrych i weld pa cymdeithase sy i ga'l mewn gwahanol prifysgolion ma' popeth ar y we, felly os chi'n yym chwilio am py- yy societies in universities bydd e'n dod lan fan 'na. Yn olaf, o ran cyngor, fi'n gwybod bod e bach yn gynnar i chi dechrau meddwl am prifysgol yym mewn manylder, ond mae'n werth cadw fe mewn golwg, oherwydd os 'ych chi'n darllen unrhyw llyfrau neu gwylio un o dogfennau teledu neu podlediadau a'r pethe sy o ddiddordeb i chi, Yna newch yn siŵr bo' chi'n ysgrifennu fe lawr, achos byddwch chi'n gallu dod nôl at y stwff hyn pan fyddwch chi gorfod wedyn neud penderfyniadau pwysig yn y dyfodol. A hefyd ma'n ma'n rili bwysig i chi ffindo pethe 'ych chi'n yy angerddol am biti, achos bydd e'n rhoi syniade ar pa cyrsiau i chi neud yn y dyfodol gobitho. Yym. Y cyngor arall sy 'da fi yw jyst i gweitho'n galed ac yn gyson er mwyn sicrhau bo' chi yn y lle gore' posib i neud beth 'ych chi moyn yn y dyfodol, ond hefyd mwynhau dysgu a cymryd pob cyfle sy'n dod ar eich ffordd. Diolch yn fawr i chi am gwrando. Rydym ni'n gobeithio eich bod chi wedi gweld ein fideos Dosbarth Meistr a Chyngor Prifysgol yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. Rwan, Mae'n amser i chi fynd draw i daro golwg ar yr adnoddau sydd ar gael ac yn bwysicaf oll, gweld y manylion ar gyfer y cystadleuaeth erthygl cylchgrawn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ateb y cwestiwn wnaethoch chi ei daclo yn y dosbarth meistr. Cofiwch, os ydych chi'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth ysgrifennu, gallwch lawrlwytho canllawiau o'r lobi a dylech chi gyflwyno eich erthygl cylchgrawn i'ch athro neu athrawes erbyn yr ail ar hugain o Fawrth. Fel y soniais i gynt, bydd yr erthyglau gorau o bob ysgol yn cael eu darllen gan panel o arbenigwyr gyda enillwyr o bob hwb yn derbyn tystysgrif gan Llywodraeth Cymru. Rydyn ni'n edrych ymlaen i dderbyn eich ceisiadau, a phob lwc! Yn ola, cyn i ni fynd, rydan ni angen help unrhyw athrawon sy'n gwylio. Dyma'r tro cynta i ni fedru darparu digwyddiad cenedlaethol Sylfaen Seren. Felly, fel athrawon, mi fysa ni'n hoffi i chi adal i ni wbod be weithiodd yn dda a be alla fod hydnod yn well er mwyn cefnogi'r gwaith cynllunio ar gyfer digwyddiade'r dyfodol. Mi fyddwch chi'n derbyn e-bost gyda linc gwerthuso yn syth ar ôl y digwyddiad, a da ni wir yn gwerthfawrogi unrhyw adborth allwch chi gynnig. Diolch o flaen llaw am eich adborth. Yr oll sydd gennym ni i ddweud ydy, hwyl fawr.